Khuazaram kip umi dawtmi nulepa ulna vialte hna nam ceu hna maw? Leng sungtlang channel in nang kut kinin tlaih hna. November nukul le nithum zing lei thong chimna kan ngei lai. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Timit kuang kiangkap i atu lio a chuak cuahmahmi kahdohnak ah ralhrang kulanga an thi cang i hriam tam ngai an lak khawh. Yateh Tawng i ralzam cheukhat rawl hal in vaknak dirhmun an phan. Khi hnu ah ninga chung pehtlai in mei in a khangtu ralhrang hna PDF tangṭi phu nih an kah hna caah pahra leng an thi. PDF pahnih nunnak a liam ve timi le a dang thawngthar kan theih khawh tawk rak chim lai. Lengcung tlang chanel ahhin nikhat ah voihnih Laiholh phungchimnak kan ngei. Lai le share zong rak kan bawm ve dingin kan in sawm hna. YouTube zong kan ngaih chih caah kan YouTube channel zong subscribe rak kan tuahpiak ve dingin kan in sawm hna. Thongchungnak lei kan lut hna lai. Timi kuang kiang kap i atu lio a chuak cuahmah mi ka dohna ah ralhrang kulanga an thi cang i hriamtam ngai in lak khawh. Chin kulh Hakha le Thantlang karlak i atu zong a chuak cuahmah mi ka dohna ah ralhrang lei in pukul an thi cang i meithal a phunphun in Zuun hleikhat le kuan hna kan lak khawh tiah CNA in chimphuannak nawl a ngeitu Salai Ṭhatni nih a chim. Hi cazin hi November nikhat in ni hleiriat chungah khamh suatmi cazin a si i Hakha khuachung i ralhrang umhung khualnak hna, keih hna le Timit kiangkap hrawnghrang i a chuakmi kahdohnak ah ralhrang a thimi le meithal lakmi a si tiah a chim. Kanmah lei ralkap hna nih hmunhma an thei deuh caah atu bantuk in ralhrang hna an tuar a fah hi a si tiah Salai Ṭhatni nih cun Mipzuma ah a chim. Cu lawng si loin November ni kul le ni khat ah Timit kiangkap i a ummi ralhrang hna cu Chin ralkap nih an va kah hna caah ralhrang le inn panga an thi i hriam cheukhat zong an lak khawh. Cu ni kahdohnak a dih in a tuarfakmi ralhrang hna nih raltuknak jet fighter pahnih le helicopter hna in bomb an rak thlak hna lengah Hakha khuachung zong in hriamngan kah an rak bawmh hna. November nikhat in hleiriat kar ah ralhrang le a thimi pakul an si i November ni kul le nikhat ah panga an thi chap caah ralhrang le a thimi hi kul langa an si. Atulio Chin ralkap hna he kahdohnak a tuahtu hna hi ralhrang Kalaiyah zahnih le pali battalion an si. Tuan deuh ah kahdohnak a rak tuahtu ralhrang Kalaiyah zahnih le pathum battalion ralhrang hna chungin ralhrang hleisarih lawng an tan cang caah battalion zahnih le pali nih an rak chan hna hi a si i Buhmuci changtu pahnih hruainak in kahdohnak an tuah hi a si tiah theih a si. Cuti ka dohnak cu Chin National Army CNA, CDF-Hakha, CDF-Zophei le CDF-Thantlang hna i bawm in tuahmi kahdohnak a si i cutin ṭangṭi phu lei in ram pasalṭha pakhat nih Ramlin miphun caah nunnak a pek ve tiah Salai Ṭhatni nih cun a chim. November ni kule ni hnih zongah ralhrang hna nih jet fighter hna hmangin Timit kiangkap ah kahdohnak a tuah ṭhan caah kahdohnak a fak chin kho tiah a chimchap. Ralhrang hna nih hin Chin ramkulh chung kahdohnak ah raltuknak vanlawng hna a hman cuahmah i Falam peng Tibuar ralhrang sakhan hna CNDF nih an kah zongah helicopter panga le jet fighter pahnih hmangin kahdohnak a rak tuah tiah thawng theih a si. Yateh ṭawng i ralzam cheukhat rawl hal in vaknak dirhmun a phan. Rakhan ram Yateh ṭawng peng chung i aa dormi ralzam hna chungin cheukhat cu eidin tirawl kongah harnak fak taktak in an tuar tiah thawng thei a si. Ralzam thonghra leng an umnak Yateh ṭawng peng chungah Ralhrang nih tilam le tlanglam he phihkharnak an tuah lawng si loin khuate pakhat le pakhat zong tlawnnak nawl an phih tiah theih a si. Tukum August thla thawk te khan ralzaam hna nuhrin covo lei bawmhnak a pe cuahmahtu ramkip in mi bawmchantu phu hna zong ralhrang nih an phih cang hna caah zei bawmhnak hmanh a hmu ti lomi ralzaam hna cu eidin tirawl ngei loin dirhmun tiang an phan cang. Ralhrang nih mi bawmchantu an phihkhar hna lawng si loin hlawhfanak zong a um lo caah hiti an har hi a si. Tuan deuh ahcun ei awk an ngeih lo caan ah mi bawmchantu phu hna nih an rak bawmhmi thilri hna zuar in eidin tirawl an rak i cawk tawn i atu ahcun zei thil hmanh zong a um ti lo caah mi cheukhat hna cu khuachung ah lut in eidin an ngeih lonak kong an chim i Rawlhal in a vaakmi zong an um cang hna tiah mi bawmchantu pakhat nih BBC ah a chim. Cheukhat chungkhar hna cu hlawhfa a ṭuan dingmi zong an um lo caah eiding tirawl laknak ding a um lo i khuachung hna ah rawl voikhat einak te rak kan bawm ve u tiah rawlhal in a vaakmi an tlawm ti lo tiah ralzaam vemi Daw Myo Zae nih a chim ve. ralhrang hna le ee kar kahdohnak cu fak chinchin in a chuah caah rakhan ram chaklei yatehṭawng peng chung khua tam deuh cu ralhrang nih i chawhlehnak an phih viar tiah theih a si khi hnu ah ninga chung pehtlai in mei a khangtu ralhrang hna pdf ṭangṭi phu hna nih an kah hna phra leng an thi pdf pahnih nunnak a liam ve Khi nu peng chungah November ni hleisarih in ni kul le nikhat tiang pehtlai in ni nga chung mipi inn hna mei a khangtu ralhrang hna cu PDF ṭangṭi phu hna nih an doh hna caah ralhrang lei in ralbawi telh in pahranak tlawmlo an thi i a thimi ruak cu inn chungah an rawn hna i an khangh chih hna tiah Khinu Special Force Organisation in rian ngeitu nih mipzuma ah a chim. KSO phu in rian ngeitu nih ralhrang hna cu kanmah tein kan siamchom hriam hna in kan ti khawh tawk in kan kah hna caah ralhrang ralbawi tak in pahra leng an thi i kanmah lei in ralkap pahnih zong bom hliam suarnak in a nunnak a liam ve tiah a chim. hramhram in uknak lak a si hnu in khin u peng chung i khuate sawmnga tluk meikhang an tong i cu chung in khuahlei nga cu Umhmun an kir kho ti lo tiah thawngthei a si. Myayi peng Bahin Palax khan cu ralhrang nih an khamh hnu ah an chuahtak. Techia Wing Kuku Aung cu phaisa thonghra an chiahtak i an kaltak. PDF nih an hlawm. Magway ramṭhen Myan peng Baihing Palax khan cu sac ralhrang pawl nih mei khanghta riangmang in an chuahtak tiah Myan peng mipi vengtu ralkap pawl le tualchung thawngfiang theitu hna sinin theih a si. November ni kul le nikhat zinglei sang ah Baihing Palax khan cu sac ralkap pawl le palek pawl nih Palax khan cu mei in an khangh hnu ah zanlei sang ah Khua chung i a ummi mipi in sawmnga le pahnih cu mei in an khangh chap i palek sakhan cu an zaam taak tiah theih a si. SAC ralhrang pawl nih kahdohnak zong zeihmanh um loin Behing palek sakhan le mipi in sawmnga le pahnih hna cu mei in an khangh i November ni kul le ni hnih zinglei suimilam pariat hrawngah sakhan cu an chuah taak. SAC ralhrang pawl nih hin November ni kul le ni khat Zinglei sang ah Bihing Palace khan cu mei khangh hnu ah zanlei sang zongah mipi inn pawl zong mei in an khangh tiah Myan Peng Pawdo thlennak phu i rian ngeitu pakhat nih a chim. SNC ralkap pawl le palek pawl nih Bihing Palace khan an chuahtak lio ahhin ṭhiangṭhunh i ṭhunh in a kal ummi le phiat zawtnak a dam lomi palek Dute Cia Wing Ku Ku Aung cu tangka thonghra chiahtak in an kaltak caah PDF ṭangṭi phu fonh hna nih an lak i ṭha tein an zohkhenh tiah theih a si. Keimah cu lephiat zawtnak in ka zawt caah lam, lam a kal kho lo i tangka thonghra he lawng an ka kaltak. Lampi ah kahdohnak a chuah sual ah tiin an ka kaltak hi a si. Ka lung a fak tuk tiah lephiat zawtnak in a zawmi palek Duhte Cia Win Kuku Aung nih cun a chim. Beijing Palex khan le mipi in pawl a khangtu ralhrang pawl hna cu kallak thlak in an kah hna caah sasi ralhrang lei minung pahra an thi. November ni kul le ni hnih zanlei suimilam pahnih le cheu hrawngah Behing Palace khan le mipi inn pawl khangh hnu ah mianglei ah rallam a sialmi sac ralhrang pawl cu Myanpeng Yapinci in chaklei mengtung khat tluk ah hlatnak hmun an phak ah Padeta bomb lungriat in an puah hnawh hna caah sac ralhrang lei minung pahranak tlawm lo an thi tiah theih a si. Nu thong latu a simi mah tuza cu a saisii ralhrang pawl nih thong kum hnih an thlak. Ralhrang nih thong latu zakhat renglo an tlaih cang hna. Tlaih a rak tongmi nu thong latu mah tuza cu rampi buai dingin thapeknak timi phungrelnak zanga le panga kahci in a saisii ralhrang pawl nih thong kum hnih thlak dingin November ni kul le ni hnih ah a bia an khiahpiak.

An tlaih hnu kum khat renglo hnuah Innseng thong chung biaceih zung nih thong thlak dingin a bia an khiahpiak hi a si. Hramhram in uknak lak a si in thlakul le thlakhat renglo chungah media lei rianṭuannak zung hleithum kharpiak an si cang i media lei rianṭuantu minung zakhat renglo hna cu tlaih in chekhlainak tuah cuahmah an si. Mah tlaih a tongmi chungin minung pathum an nunnak a liam cang. Atu tiang a him media lei rianṭuantu minung sawmnga hrawng hna cu thong chungah an um lio a si ko rih tiah theih a si. Sakainam ṭhengkhin u peng le Shuibu peng ah sac ralhrang pawl rallam cu drone in bomb thlakhnawh an tong i minung paruk an thi tiah theih a si. November ni le sarih ni ah Ye-u peng in Khin-u peng lei ralkap thazaang zakhat hrawng he a rak chuakmi ralhrang pawl cu Kungta khua hmaiah mipi ngeihmi cycle panga hna cu mei in an khangh pinah ramtang i a ummi mipi minung pahnih hna zong an tlaih hna i an kalpi hna. Zanlei suimilam pahnih le minute pakul hrawngah Yamin khua an phak ah tualchung mipi vengtu ralkap pawl nih drone in bom an thlak hnawh hna i SAC ralhrang le minung pali hliam an pu tiah theih a si. November ni hleiriat zanlei suimilam pahnih le minute sawmthum le pakhat hrawngah Khin U peng Sepyiri teihpan sianginn a rak chuakmi sac ralhrang pawl le palek pawl le pyusawṭhi phu pawl hna cu lampi i sentiri an cawngh lioah tualchung mipi vengtu ralkap pawl nih drone in bomb lung nga an thlak hnawh hna caah sac ralhrang lei minung pali an thi i minung pathumnak tlawmlo hliam an pu tiah theih a si. November ni kul ni zanlei suimilam pathum le minute sawmthum nga hrawngah Shuibu peng Sinin khua palek sakhan cu daron in bom lungriat an thlak hnawh hna caah SAC ralkap le Pyusawhthi lei in minung pahnih an thi i minung pali hliam an pu tiah theih a si. Hi bantuk in kahdohnak a tuahtu hi DUGF

Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngol rih lai. A dih dongh tiang a kan zau i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mong ṭha u.